Hapasi kunzi kupindura zvinyoro nyoro. Haa, mhinduro nyoro. Pane umwe vanhu vanopindura zvinyoro nyoro but isiri mhinduro nyoro. Vachitaura mbichana mbichana but zvichipinda pamoyo. Shoko riri kuti kupindura zvinyoro nyoro haisiyo mhinduro nyoro. Asi mhinduro nyoro kapinduriro vamwe no chinzi e ndotoziva kwauda kuenda ah, ah, waziva sei kuti munhu anoda kuti kudini mhinduro ndodambudziko vamwe vanhu vagoni kupindura havagoni taura chokwadi hei nini eh, ndine cash chok asi ane chikwereti kwajeti ane chikwereti chemvura nemagetsi pakutaura ndopanoda cash pindurawo zvakanaka ndapada ipapa kwanzi meso ajehovha ari pose pose achicherekedza vakaipa nevakanaka kureva kuti mwari anotoona chibayiro ivhesi ya8 chibayiro chevakaipa chinonyangadza jehovha ishu yechibayiro iri paishu yemunyengetero asi munyengetero wakarurama unomufadza kureva kuti mwari hafariri zvipo mwari hafari kungonamatwa batiwo vanhu vachiita zvakaipa kana tonamata ngatireure zvakaipa zvacho kuti mwari vatiregerera mwoyo wakafara ivhesi ya13 unofadza meso asi mwoyo eh, unoputswa mweya unoputswa nemwoyo une shungu kuva neshungu ndokuri kutaugwa panapa zviri nani kuti munhu ave nezvishoma achitya jehovha Halo, pakuti ave nefuma yakawanda achinyunyuta. Maiona kai kutya Jehovha pane kuva ne ameno ameno ameno vane fuma yakawanda kuti vavete here mudzimba umo. Pane vanhu vakawanda vasingavati. Unovata sei? Iwe wakawana fuma neukopokopo, unovata sei ko pasi pemubhedha pachifemereka zvinhu? Aha, uchingorota pachifemeka zvinhu pasi pemubhedha unovata sei varombo zvavanenge vavete vanenge vavete muplastic but vachifara iwawo vati ba zviri nani kuti munhu ave nezvishoma amini vhesi 17 zviri nani kuti munhu ave nezvokudya zvemiriwo rudo ruripo pakuti ave nenzombe yakakodzwa pane mbengo apa pane nyaya firiji inenge ichishinyira nenyama dzese type dzese chikene chinyi fishi zvese but hazvina anodla nokuti une mbengo mumba but munhu ana achidla dere rake vachiseka richirera but vakafara Why? Because pane rudo. Ngatinamatirei nyaya yevanhu vaMwari. Munhu une hasha unomutsa kukakavara, asi nomwe murefu unonyaradza gakava. Maiona kai? Hasha dzakambotaurwa. Mwanakomana wakachenjera unofadza baba vake, asi benzi rinoshovora mai. Maiona kai? Takamboitaurigwa kupe kubva uku kwatakabva. Hati manyei tisvike pakunopedza 29 and verse 30. Jehovha uri kure nevakaipa. Hei, asi unonzwa munyengetero woakarurama haleluya mwari anonzwa munyengetero wako handizivi zvaunosangana nazvo handizivi zvawakambonamatira but hold on to jesus mwari anonzwa munyengetero yedu patinonamata mwari anonzwa meso anobwinya anofadza mwoyo mashoko akanaka anobva kune umwe anokodza mafupa Kutya Jehovha kunodzidzisa vuchenjeri uye kuzvininipisa kunotangira kukudzwa. Mwari worugare atibatsire, Mwari worugare atiite zvakanaka. Ndoda kumbonamatira zvinhu zvakati wande. Chekutanga da kunamatira kapinduriro communication mukati medzimba vanhu vakawanda vaputsa misha nekuda kwecommunication chichipiri ndoda kunamatira mweya hwekugarisana zvakanaka vanhu vasarwe mukati medzimba timbodya zvatakashandira vanhu vamwari unoti firiji yakazara nezvikafu but munhu haana apetaiti nekuda kwekushushwa haa mwari ngaatibatsire tigonamatirawo zvakare kuti mwari apindure munamato yedu nemunamato here wausina kupindurwa wauti mwari ndipindirewo gwendo guno ndiwe munhu anozofarawo panguva shomanini yamakatipa panyika tirege kuidya tichitambudzika Ngativei nemufaro. Namataneni apo tichitsinzina. Ishe tomutendai mangwanana ano. Tibvisei muhasha nekupindurana kwakaipa. Tigarisane zvakanaka. Baba namai ava vabve mutsika yekurwa. Tigonamatira baba kuti munzwewo munamato edu nekuupindura sekuimbisa kwenyu. Muzita raJesu tanamata.